Zabzuɣu dakurili ni baanjira gbini ka ti zaya ŋɔ. Di mi tahi ti na kpe nyɛla bɛ saɣiri maa leela zoli ni di chiri gbaliŋ bala bee di chanila yuma maa bini bi lahi vaali yaha. Baanjiri shɛli gbini ti mi ni lahi zaya maa di leela nyɛvili kpuɣibu ti salo ban be nimaani bala yi ma ya n-ka lahi. Bɛ ni yɛli ti shɛm nyɛla ni bihi paai bihi ayi bee bihi ata lu baanjiri bɔɣili maa ni nimaani. Saɣiri ŋɔ mi Kamaa ti ni pun mi tamali yaɣili saɣ shɛŋa din pun pu baanjiri ti gbuna ni shɛm ka bɛ bi vari li. Di ni puya maa, a sambo ni bi mi di yɛla, a sambo maa mi di yɛla. O niŋla o niŋsim ka bɛ bi vaari li. Boli tahili ka Zabzuɣu Disiri a sambo bi vaari li, ti bi mi? Ti ni suhiri shɛm nyɛla, ti yaɣili ŋɔ na DC, Honourable Adakwa, o mini Zumi Lion nima bɛ yi nya bee bɛ ni mi di shɛm, Salo maa ni yɛri shɛm nyɛla ni di tu ni bɛ vaagi li ka mali baanjira ŋɔ ka di labi ti zani di naba ayi zuɣu ka nyɛvili pɔhibu bee ka ni bihi bɛ lee ti mali yankaliya ŋɔ ka bɛ bi kɔŋ ni bɛ nyɛvili baanjira ŋɔ gbini. Dakurili ni, Zabuzuɣu dakurili ni baanjira ŋɔ nyɛla din be Tuvau, Tuvugu Electoral Area, Zabuzuɣu m-bala. Ti salo yɛlimuɣisira saha din tahi ti na kpɛŋ ŋɔ m-bala. Ti daa alahibu ka ti ku kɔhira bindira kpe. Ti kɔhira shinkaafa ni aduwa ni baabaafu ni tuya. Tɔ zuŋɔ ti ni kɔhi di zaa maa, pɔhim maa mi yi kul kpaŋ na, boola ŋɔ maa chami ka ti daa maa kpi. Kaman boola shɛŋa bɛ ni bahiri ŋɔ maa, fɔndi gari fɔndi anii m-bahiri lala boola ŋɔ maa. Ka pumpɔŋɔ yi ni ti ni ʒi kpe ŋɔ maa, a mi yi kul bi deeri yɔri, amaa n niŋdi shɛli diri biɛlabiɛla la din lihi a mini a mulichi. ka daŋ ti o ti o zani ka a gba tɔhi. Ka pumpɔŋɔ daa maa yi kpibdi n ka nya yɛn zaŋ lihi a mulichi. To di zuɣu ti suhir a yiŋɔ kpamba, tiŋ nanima. Bɛn su tiŋgbana ŋɔ maa bi lihi m boola ŋɔ maa mini baanjira ŋɔ maa sɔŋ ti. Dama saa yi kul mi kom maa zaaha zɔrimi doli ti sambani ŋɔ maa ni. Ka pumpɔŋɔ kom maa ni zɔri doli ŋɔ maa wula ka ti yɛn gbaai? Di zuɣu ti fabila nyɛla ti zaŋdi mi sɔŋdi yiŋɔ tiŋ kpamba ni bɛ zom Naawuni. Tana n-ka bɛ bɔri binshɛɣu. Ti gba mi ni diri wahala vootir maa ka binshɛɣu ka ti bɔra kaman ti sambani ŋɔ maligu ni ti gba daguya daanfaani dibu zuɣu ka ti niŋdi ŋɔ maa, di zuɣu ti suhir o mi. Ti suhirila tiŋgbannima ni bɛ niŋm a niya ti bi bɔri binshɛɣu o ti sambani ŋɔ maligu ka ti bɔra ni ti gba ʒi shee jilima ni ti maŋ sawta. Bɛ ya ni kɔna vaori ti chibindi shɛriti maa ti ni ŋuna di ti niŋgbuno n-di noli ka pumpɔŋɔ a niŋgbuno ni kɔna vaori beni ka bɛ ti lan ya ni a chibin shɛli din ka a yɛn chibi yihi. To di zuɣu Naawuni liri ti daashili, ka zooi ti suɣulo ni taba. Ka ti ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa ka kpamba deegi, ka di zaŋ ku bukaata ti ti zaaha. Dama a diri nam, a bɔri a paɣiba ni bihi, a paɣiba ni bihi ni zo ka a diri nam, ka a ko zuɣu. Dama a di nam ti ʒini tiŋgbani ni, ka zo kani, ma nam kani. So di zuɣu Naawuni zooi nti suɣila ni taba. M ma n-nyɛ yɛlizɔlikpanalana. Ɛɛn, yɛlizɔlikpanalana m-bala. N yiŋ n-ku ʒeya maa, yili shɛli ni n ku ʒeya ŋɔ, n yiŋ m-bala. Hal polo ŋɔ man polo m-bala ka n daa zaŋ ti kaansil ka bɛ me baanjiri duu maa. Ka ti lahi nahindi ma. Bɔ lee tahili ka saɣiri ti doya ŋ-ŋɔ a dundoli ni bee a yiŋ sambandi ka? N yiŋa, man yiŋ sambandi tib ka doya maa. Tiri ma a ŋmaligi a nyaaŋa ŋɔ. N tii n-ʒeya maa, n yiŋ sambandi tuu m-bala. A bi nya paɣiba, daanpaɣa ka bɛ zaa kɔhiri maa. Tum ni na puhi zaa TV nima ni yi kpaŋmaŋ ni yi zuɣu ni ni yi kpaŋmaŋ ka n ku yan puhi ya maa. Ɛɛh piligu yin kana shɛm maa di niŋ nyaɣisim pam. Yɛlimaŋli ti yan tɔɣisi bilichiinsi ni yɛtɔɣa ni Naawuni ni yan ti yɛli yɛlimaŋli shɛm ya ŋɔ samasama n puhiri o pam ka paɣiri o pam. Tonima samasama maa di nyɛ kpaŋmaŋa o kpaŋ o maŋ pam ni saawara ni man ni tampulo ŋɔ. N tɛhira di ku tooi paai dabisili dibata ka o bi kana ni lala tampulo ŋɔ maa. Ka o daalizama nyɛla o ku kana ni o gba ŋmɛri kuŋ tiri asambili, asambilinim zaɣisi. Tiri maa asambilinim gba nyɛ din do shɛm maa, bɛ mi n-yɛn di tu ni bɛ yina, tiri maa hal ŋun maŋ maŋ samasama maa mi n-yɛli ma ni o ku tirila di ripɔt biɛɣu kam. Asambilinim nyɛ bɛn bi garigira. Dinzuɣu asambilinim yi bi garigira ku tooi fa, tɔ dinzuɣu ti suhirimi. ti niŋ suhurila asambili nima hali bini mali yiko ni kama bin zaŋ lora shɛba ka bɛ na kpali kɔntirata sɔŋ bɛ naan tooi suhi o lora asambili nim mali yiko bin tooi suhi kɔntirata maa lora o sɔŋ ba ni lora ka bɛ vaai saɣiri shɛli din doya maa di nyɛ ba la takahi To di zuɣu hal bɛ yi ku tooi yina so, amaa bilichinnim tu ni bɛ yina ti zani, bee hal sanza niriba bɛn di ka gu bɛ tu ni bɛ yina ti zani. N yɛli sɔŋ ka di suhi ha lala, Eei, kɔntratanim maa ka bɛ tɔɣi ba tipanima. Asɛmbili maa mali maŋ, di mali maŋ di malila tipa. Bɛ kpaŋ lana kpambali n-nya, A mi ku tooi boli a daa ka yi diisi ŋɔ ka o zaɣisi, bee a ku tooi tim ti yɛl o ka o zaɣisi? A tooi tim ti yɛl o ka o yɛli wula? Yaa maha sarali jinni wali iŋsi, M ma n-zo m-bala, amaa tampiliŋɔ zuɣu n-tooi ni zuɣu saɣinla m mini o biɛhigu nyaɣisim. M mini o ni daŋ o sukuru, amaa m bi karim sukuru. Mam ʒiʒiri, Naawuni mi yɛn tɔri ti o pini, Agbaaya, o ba Pirimisa Mutaaru, Misa Yisa ŋun wuhi ti kilaasi waan, m mini bɛ zaa daa be kilaasi waan. John Jebal ŋun nyɛ MP ŋɔ m mini ba laɣimla kilaasi kilaasi waan hali ti kilaasi P5 ka n chaŋ shikuru hali ni fɔm tuu. Ka bɛ yɛli ni n sabi ma yuli n ku tooi sabi, din yihi ma n shikuru m-bala. M bi ŋmari ʒiri ka n zo n-chaŋ Boko nti karim Kur'aani. N karim litaafi ka kuna. Dinzuɣu sokam ni Naawuni ni piigi o bahi shɛli polo. Ŋuna a daa kɔb bɛn piig o di su ka o paana yɔŋ o o nya niriba paai niriba paai niriba anu n-yɛli ba ni bɛ boli ma bee niriba ata ni bɛ boli ma ka m bi chaŋ. Ŋun ti yɛn ʒi ma chaŋ nyɛla m ba piri o gbirim. Tim mini o ni daa laɣim waai n-kilaas a ti paai ka o ti yɛli ma o ni nya zaashee ka wum ni man gba karim Kur'aani. Dinzuɣu ti zaa Naawuni ti ti ti tarili ti kaai n-taba ka n deeg o namba. Yi man yi kool o namba maa o bi yɛn piigi. Saɣiri ŋɔ daa fin dɔni ŋ-ŋɔ pam. Tɔ! Ka tam kam ti laɣim nayili ka n yɛri di yɛtɔɣa, ka di ti ŋmani lo kpuɣili mi ni ti yi laɣim a gees ni paai titali ni n tuur o mi. Billahi wa Rasuul aman ka paai ti. Tɔ! Dama m mali paai ti, amaa di m bi yihi m maŋ na di ʒiɛya paai ti yaha ka zaka m-be di zuɣu man ka paai ti. Dinzuɣu ti ni ta kahi nyɛla ti sunsuun ŋɔ ni ka n-kɔŋko yili ŋɔ o. A nya binshɛɣu ni ku gbaai yi shɛŋa ni zaa ʒe kpe ŋɔ. Hali yi ni tooi ŋmaligi kpa n-zaŋ kpa m-ŋmahiri zaa, n-tɛhira ka n zaŋ tom vuuli saa yi mi bia shɛli din do kpe maa, kom maa zɔrimi kpɛri yiya ni. To dinzuɣu Naawuni chɛlimi ka yi ni niŋ shɛm maa, ka bi nyɛli ka di niŋ yɛlimaŋli. Ti ni ma ti yili di yila pam o, hal goli ŋɔ ni puuni stations dibaayi ka nam ti ŋmaai li chaŋ. Ka ya ŋɔ sama sama ni so ni yɛn o ka o ŋmaai saya nir ti la di zaa di bi ku bukaata. N yuli m-bɔni Yakub Mahmood ka n tabi zaa mi ma la yɛm yɛm nir ni o bini. Ɛɛh biɛɣ kam ʒila kpɛŋɔ maa n-ʒi kpɛŋɔ kɔhiri binyɛra ka ti paɣiba ti ma ni ʒi kpɛŋɔ kɔhiri daam pahi. Saɣiri ŋɔ biɛɣ kam ti ku kum ni n-tiri a samim maa ka a sam ma n-kum ni a sambil Bɛ bi ka ti vari li. Bɛ daa ti kana ti vari m-vaali biɛla ka laɣim li sɔŋ. Bɛ ŋɔ ni pali li ka ti boli dirɛva maa. Dirɛva maa yiŋ ʒe kpe ti yi bol o kaman ni o ti kpuɣi bini la, o yɛn daa san mi bɛ kpabi ka loori maa puuni. Di kɔŋ paya lana n-kul kpaari ba raara hali kpɛha bɛ ni daa laɣim sɔŋ kpɛha ka di kɔŋ niŋda haa ti yina. A yi be ti ni ti bo gɔhi m-baɣili shitɔɣu ŋɔ la, ka bɛ ni daa me gooni maa na, bɛ ni daa vari maa ka bɛ ni niŋ lala haa ka ti paai zuŋɔ saɣiri ŋɔ ka di be kpe ŋɔ pɔi n-kul ʒe biɛla Kpe ŋɔ zaa saɣiri noli m-ba n-kpe m ba kpana ni nɔŋ ŋɔ ni. Kpe ŋɔ zaa a kɔŋ ti o zani. Sante piŋ lee kuli niŋ biɛri fuŋ ŋɔ ka a kana kpe ŋɔ ŋ-ŋɔ a kɔŋ ti o zani. Daampa kɔriba ŋɔ di chani ka bɛ kari ba bɛ kɔŋ ti o kɔri daampaya maa ka ti fahim ni biɛɣu kam ti go galigim maa ti kuura. Biɛshɛba ni kuli niŋ ka ti du n-tam kpe ŋɔ ŋɔ N ka ti paɣibu maa, zaŋ a kpekpɛɣu ti kpaara. Hal zuŋɔ n daa chani kɔba ka n ʒɛya. Yɛli bɛ zaŋ du zuɣusaa ti kpaara. Bɛ zaŋ du zuɣusaa ti kpaara. A yɛli ka kpiɔŋɔ saɣiri maa du zuŋɔ na. Yɛli bɛ zaŋ du zuɣusaa ti kpaara, ka bɛ du zuɣusaa ti kpaari li. Dɔɣi kam ti kuhi a ti go galigi mɔɔ saɣiri ŋɔ maa. Ti pɔhindi a ku niŋ biɛlifu kpiɔŋɔ zaa, so ku zaŋ ti o zani. Bala yi sanza piliŋgi yi ʒi. N zuŋɔ ka ti falim tiri ti malibihi ni bɛ ni di ka guugi. Ni bi nya na bi sɔŋ ti ka saɣiri ŋɔ maa va, ka ti gba ti gba kpe ti tabini ka mali alaafee. Dala saɣiri ŋɔ maa yi va, ti ka alaafee, ti ka alaafee.
Ti ni be zab zuɣu ŋɔ maa, laabirita ti ni beni maa, di bi ŋmani kaman shɛba ni su ti ka ti beni. Guui sokam yuliniya a kpɛm ninni. Ti mi ni yuli ti kpambi ninni maa, ti baanjira ŋɔ maa di bi lan viɛla. M bi lan zɔya maa saɣiri, hali m puɣ gooni maa gba shɛb bi yi lan kara, bɛ bi lee ni zaŋ saɣiri maa ti sɔŋ din di yɛn sɔŋ shɛm. Bɛ ni zaŋ bahi gooni maa na. Tiŋgbani ŋɔ maa mi ti gba, ti ni paai shɛm maa, ti mali zuliya. A mi yi be bini ni di tu ni a bɔri di zaɣ viɛlli, a bi bɔri di zaɣ biɛɣu. Di zuɣu Naawuni yihibu ŋun yɛn sɔŋ ti polo. Yɛlimaŋli, Dira mini dɔni ŋɔ. N gba mi daa kpaŋ m maŋ zaŋ chaŋ di polo. Hali n daa zaŋ li paagi ti diɣisi so ŋun kuli ʒiya ŋɔ, Honourable Adakwa, ka o daa che ka bɛ yina ti vali. To bɛ ni daa vali di daa bi tooi va n-naagi ka niriba maa zo ka yi ni di wum ba. To ka di kuli beni, yɛma bɛ daa kpaŋ m maŋ ŋɔ di daa lee bi tooi naai mi. Ka di kuli beni hali ka ti lahi laɣim dɔni ŋ-ŋɔ maa. To, yɛlimaŋli, ɛɛ, di zaa yirila asambili mini zumlaayɔn nim sani. Domi zumlaayɔn a chaŋ ti paai ba, bɛ ʒemi ni bɛ ka bɛ ka kpam n-niŋdi bɛ loori nim maa ni. Kpam maa mi ka bɛ yɛn zaŋ n-niŋ loori maa ni ka di tooi che ka bɛ tooi vaai saɣiri ŋɔ maa. To di zuɣu bɛ yi bi nyɛ kpam bɛ ku tooi tum. Hɛɛn. To asambili mi gba a chaŋ ti paai ba, bɛ mi gba maa yɛn naai ni bɛ yɔrila zumlaayɔn nima before ka bɛ liɣiri bɛ kɔŋɔnfaan ti yɛn paai ni asambili. Bɛ pun yɛn yihi li mi, zumlaaninnim bɛn pun yɛn yihila bɛ liɣi din ni. Tolizuɣu wula ka di yɛn kana ka a saɣiri ti yɛn puya ŋ-ŋɔ ka yi lan ʒe ni lan chaŋ a saambil sani ka bɛ ti lan ti nya liɣiri? Mari saha, di bi niŋ kaman a ta m-bala. Liɣiri buyi ka yɛn dii maa? Di zuɣu man sani, zumlaayɔnnim bi tumdi bɛ tuma. Man n-lan nya shɛm din sibisi ni, ɛɛ, kɔnteena ŋɔ maa, di nyɛri ba ayi. Di saha ŋol ŋɔ yi ti pali, ka bɛ kpuɣi dimbaa maa ka zaŋ dimbaa maa zaŋ zali. Di saha di lan ka hiri pali, bɛ ku lan kpaari li sɔŋ tiŋgbani. Dini din lan pahi nyɛla ti manim bɛ ni zaŋdi saɣiri maa ʒiindi bɛ bihi nyiisi bɛ ni bi yaɣila la. Bɛ ku ka buɣi yɛn bela di ni, bee tampilim tula yɛn bela di ni, bɛ ku ka hiri kpaai li zaŋ sɔŋ. A yi chɛ nya, di yɛn gɔhila kɔnteena maa maŋa daba ayi, di di n-wurim zaa. N ni yɛra ŋɔ, a yi chaŋ a sambila, a ni nya din vib, din di n-vib vib n-ʒen ʒe asaanbil guli nyaaŋa maa. Tɔ di zuɣu di zaa galimi maa kɔŋ chaŋla asaanbil mini di zumlaa maa, amaa galimi maa zaɣ karili yɛn chaŋla zumlaa nim sani. Ti lahi ti je. Man na mi n-kpaŋ maŋ ka di vaai, amaa di daa bi vaai viɛnyɛla ti ni bɔri li shɛm. Di ni maa mi gba, bini di a yi labi saɣiri ŋɔ maa nyaaŋa a ni nya bini kom ka di doya. Bɛ gbila bɔɣa n kɔriti bim kom maa niŋdi di puuni ka bihi bi tooi sal ka bi luri di puuni kamani bibihi ŋɔ ka kula kamani bakɔi dibaayi din gari la bi sɔri a lula din ni hɛn di zuɣu di sibisi ni bi kpaŋ bi maŋ zaŋ chaŋ saɣiri maa polo ka di vaagi ka sabita kana di susuu ŋɔ maa ni amaa wum ti manim maa ni fabili fabili shɛli hɛn di zuɣu ti suhiri ba mi zumlana mini asaamble ka bi yina ti deei n ti sɔŋ ka saɣiri maa vaŋ. M paɣa n ni kuli lɛb a saamili maa, di bi paai yuuni ka ti kai ti va n-neei nima a saɣiri maa zaa. Tɔ! Ti ni va n-neei li zaaha n-naai, ka m mali nya yɛn yɛn boli lala a sunsuumaan nima, so daa ka ti ʒini ka n nya ninvuɣ yino ka o zaa ni ni, ka m moli mol o, ka chaŋ ti ti a saamili ni n tibili. Ti yi zali container maa ka so ʒe di gbuni n deeri saɣim maa kpaari niŋda. Di saha n-nyɛ niriba ayi be nimaa sunsuuni maa bɛ ni yɛli ma yaa so man yɛli ma n zo so beni ka bɛ booni o ni Karimba ŋun ya aai di nyɛla a ŋɔ asaawuni maa man ni niŋ so n zo shɛb be ka lɛɣu ka o yuli booni Mutokilu ni zo so beni ka bɛ booni o ni Mohammed Nakpali. bini yɛli ma yaa ni NPP nim bin yahiri n bala n zaŋ ma yaa a din yɛli a ŋɔ maa n ku niŋ so ni daa mali so shɛli ni di ti niŋ ni maa ni ka di bɛ sabita n bala amaa saɣiri maa daa ku vami n nyɛ zaa ni maa ni. Paati yuli bɛ so bi boli a pa paati daadam di zuɣu bee hali a nyɛ paati daadam gba asaawuni maa n nyɛ a zaŋ ti sokam ni maa ni. Ɛɛn asaawuni maa ŋun ku nyɛla sakam zaaha nira maa hali di kpalim yaɣili maa NDC zooi gari NPP yaɣili maa ɛɛn so bi mi bin daa yɛli shɛli maa mari daa bi tu ni bi yɛli la because n yiŋ ka ni maa ni. ka m mi bɔri nimaani sabita be nimaani. So bɛ ni ti yɛli shɛm maa, Mari daa bi tu la. Ka lala bɛ ni daa yɛli maa, Nzoma ni daa bɔri ni o ni daa yɛn ni o niŋ li maa, o daa lan saɣi ni o niŋ. O yɛn ni o ku lan niŋ. So o ni ku lan niŋ maa, wula ka yɛn niŋ? Amaa ŋuna din nyɛ Ɛɛ di yuli, zumlaayɔŋ lɔra ŋuna di beni. N daa zali kɔnteena shɛli ka lɛɣ o, baanjira gbini. Ka lala baanjira maa gbini yelimaŋlila dii ku pali hali so yi bi kooli ma, ka lɛna a maŋmaŋ yɛn kooli ma. Asaawuni maa ti baanjira la paliya, ka yi tɔri ŋɔ ni kooli zumlaayɔŋ ni maa. N ku kooli la ninpɔbi bɛ ni neei bɛn chaŋ mi ti kpuɣi li. Hali bɛ yi chaŋ ka di nyɛla kpam kanimi, bɛ mini maŋmaŋ yɛn bo maŋmaŋ laɣiri n-ti ba chɛmiya ti kpuɣi kalɛɣu saɣiri gungɔŋ la. Ka ni maa lahi sunsumaani baanjira maa shee maa, ŋuni na mi n-ku kaai ti yelima saɣiri pali ti gungɔŋ la, chɛ ka bɛ kaai ti kpuɣi li.
A ka ni polo, amaa a mi ni saɣiri maa galisiya nimaani. Amaa ŋuna di galisiya nimaani. N lila ti ni daa va n neeli shɛm ka di bi paai yuma ashɛm ka di pun lan ka, ka saɣiri maa pun lan yina shɛm maa. Hal fɛ m dahin shɛli m benimi ka Deho ti kooli ma. A, n nya bɛ ni kpaai eeh kawana n-sɔŋ bɛ ni lan ni shɛm m-bɔŋɔ. N ni chaŋ ka bɛ wuhi ma lala yili maa. N ni daa chaŋ yili maa shee a nya bɛ ni daa yɛri ma yɛtɔɣ shɛli, amaa lala yili maa ni n-talila dɔɣiriba n-kul nya ba. Bɛ saɣiri yɛtɔɣa m-bala.
A mi ni baanjira maa diri bihi niriba luri nimaani bee a bi mi? A nya baanjira maa ni be hal shɛli ni? Ŋɔ n-nyɛ din be hal shɛli ni. Bihi ban luri nimaani maa, di paai yɛl, di m-paai yɛlimuɣisirili zaŋ ti a? Bee m, yɛlimaŋli, ti bɔri yɛlimaŋli ni ya yili din bia na mini luri bini maa ni. Di bi niŋ yɛlimaŋli man sani. N na, m bi na, so na ʒini ka a ti yɛlimaŋli n-niŋ m bia bee yili zaɣila bia lu bini maa, ɛɛ, baanjira maa puuni. N na ʒini wum li Di pa nyini yɛrili ŋɔ, n na, aai ma n na ʒin wum li. Asama man, a, a, a yaɣili maa, fɔna diba lan be a electoral area maa. N, fɔna maa, di nyɛla, di paai fɔna anu. Fɔna diba lan bahiri saɣ shɛli din do eh, dakurili ni saɣiri bahibu shee. Bɛ ni baɣiri maa, hal Ada Zabzugu South bɛ shɛba bahirila nimaani, ka n electoral area maa maŋmaŋa ka bɛ bahiri ni. Dama Kalɛɣu shɛba, bɛ bahirila nimaani. Sola yaɣili shɛba, bɛ bahirila nimaani. Sabzuɣu saaf bi shɛba ka bɛ bahiri nimaani. Di pala n yɛli mi ni bɛ di pa bɛ ti yɛli ma n ku garigili mi. M ma hali m-gba kanna ni a ku yɛn kana mi n-nyɛ so ka o yɛn niŋ yɛtɔɣ shɛli ka a yɛl o, a bɔri ni a yɛl o, ka o bi bɔri ni o saɣi a ni bɔri ni a yɛl shɛm. Bɛ ni daa kpaai saɣi di yuli kawaangbana maa n-zaŋ sɔɣi nimaani maa ka n daa yɛli ba, Wula ka bɛ daa yɛli hal ka n yɛli ba to chɛmiya ti nyo li? Bɛ daa zaɣisila di nyɔbu. So bini che li sɔŋ daba ayi ka bɛ kpaai saɣiri pali n-niŋ di na, ka waan gbana yi shiri niŋ ka yi ku tooi nyo li ka vali ti sɔŋ nimaani, Naa Saamili maa lan kana ti yɛli, Yɛlimaŋli m-bala. Tom paɣiya pam.